Magtymguly Pyragyň üç ýüz ýyllygyna Ýazyjy Osman Ödäýew Magtymguly Pyragy Aşgabat, Türkmen döwlet neşirýat gullugy, iki müň on dördünji ýyl. Bir müň ýedi ýüz kyrk ýedinji ýylda Nedir şanyň öldürilmegi bilen awşarlar hanydanlygy ýykylýar. Merkezi Aziýada beýik döwlete mirasy eýe çykma ugruna gazaply, tas wagşyýana darkaşlar hem göreşler başlanypdyr. Magtymgulyň özem, maşgalasam şol taryhy, harby-syýasy wakalara dahylly bolupdyr. Oň iki agasy bolsa şol göreşleň gurbany bolýar. On sekizinji asyryň ellinji ýyllarynyň ikinji ýarymyndaky wakalaň özboluşly beýany, şahyryň şygyrlarynda saklanyp galypdyr. Bi iki arada başyboş şahyr eýýäm ýigrimi bäş ýaşa ýetýär. Döwletmämmediň ömri paýawlap barýar. Gelni ak gyz, dul otyr. Azadyň maslahady bilen ýigrimi bäş ýaşly Magtymgula otuz üç ýaşly ak gyzy dakypdyrlar. Munda hiç hili geň-taňlyk göremok. Dünýä halklarynyň aglabasynda ýöredilip, Lewirat adyny alan däbe türkmenlerde dakylma diýlipdir. Bi Magtymgulyň ýigrimi bäş ýaşynda başyna düşen iş. Emma ýigrimi bilen şol ýigrimi bäşiň aralygynda ýurtda Magtymgulyň terjimehalyny kemala getiren möhüm harby-syýasy, taryhy wakalar bolup geçipdir. Şahyr döwrüne hyzmat etmelidir diýen durmuş döredijilik ýörelgesi bize, türkmen ýazyjylaryna Magtymguldan galan miras hem-de sapakdyr. Bir müň ýedi ýüz kyrk ýedinji ýylda Nedir şanyň öldürilmegi bilen başlanan gyzgalaňly, dartgynly jemgyýetçilik-syýasy durmuş döwrüň täze gahrymanlaryny we täze ideýalaryny öňe çykarýar. Şol gahrymanlaryň keşbi we şol ideýalaryň beýany Magtymgulyň onlarça şygyrlarynda taryhy anyklygy hem-de joşgunly äheň bilen suratlandyrylypdyr. Döwrüň ykbal kesgitleýji wakalaryna gönden-gön dahylly bolan türkmenler, hususanam, ýomut gökleňler syýasy sahna özbaşdak güýç hökmünde çykyp bilmän, sebit möçberinde häkimlige dalaş eden başga güýçli toparlaryň, ol ýa beýlekisiniň tarapynda çykyş edipdirler. Şahyryň şygyrlarynda şol taraplaryň üçüsi Rumustanda häkimligi barha rowaçlanýan osman türkmenleri, Owganlar, olaň öňbaşçysy Ahmet Durrani, şeýle-de gajarlar we olaň baştutany Muhammet Hasan han hem-de türkmenleň bulara gatnaşygy beýan edilýär. Şahyr Döwletalyň atly goşgusynda osman türkmenleriniň döwletiniň waspyny ýetirýär. Bu döwletiň süňňüýe sütünligini, äleme dessanlygyny, yrak ülkelerde, ýakyn illerde dost-duşmanynyň razydygyny nygtaýar. Şol döwürde osman türkmenleriniň döwleti musulman jemgyýetçiliginde Döwleti Aly diýip atlandyrylypdyr. Bu barada şahyr Kakamyrat Rejepow ýörite makala ýazdy. Ýomut serkerdesi Begenjaly begiň ýegeni bolan Nedir şanyň öldürilmegi bilen öňki gizlenip oturan ýerinden ýomutlaň arasyndan, Şol ýerde ol ýigrimi ýyla golaý bolupdyr. Ýomutlaň arasyndan çykyp, ilki Astrabady, Mazenderany eýeläpdir. Soňra Eýranyň demirgazyk sebitlerini tä Yspyhana çenli basyp alypdyr. Şol döwürlerde hem Magtymguly Muhammet Hasana bagyşlap Aly siziňdir şygryny ýazypdyr. Şahyryň Sür Fetih Serdar ogly geldi wagyt ýene bu döwrany Aly siziňdir diýen sözleri bir müň ýedi ýüz kyrk altynjy ýylda Nedire garşy gozgalaň turzup, Astrabady hem Mazenderany eýelän, emma soňra ýeňlip, türkmenleň arasyna çöl içindäki guýulaň birine gaçmaga mejbur bolan Muhammet Hasanyň täzeden aýaga galmagynyň buşlukçysy hem gutlagy bolup eşidilýär. Şahyryň on sekizinji asyryň ellinji ýyllarynyň wakalaryna seslenip ýazan şygyrlary halypaň döredijiliginde iň joşgunly, iň dabaraly şygyrlary bolup galypdyr. Onuň diňe Muhammet Hasana däl, Ahmet Dürrana bagyşlanan kasydalaram dabara, joşgun bilen dolup dur. Megerem döredijiliginiň ilkinji kämillik basgançagyna çykan Magtymgulyň gepiniň äheňinde, her bir sözünde özüniň hem halkynyň geljegine doly ynam, üstünlige hem bagtly günlere garaşma mesaňy görünýär. Öz syýasy öňbaşçylaryny öwüp arşa çykaranda ol meňzetmeliň hem deňeşdirmeliň iň ýokary perdesinden gopýar. Olary Günbataryň, Rumyň, hem-de Gündogaryň, Eýranyň geçmişindäki iň şöhratly şalary deňeýär. Bu döwür Magtymgulyň beýik zehin çeşmesiniň ýöne bir göz açan däl, eýsem, çüwdürim kimin beýik güýç bilen atylyp çykan, daş ýaran birinji halaty bolmaly. Şeýdip, oň genisi kitap bilen däl-de, gyzykly hem galagoply, çylşyrymly hem joşgunly döwür, Durmuş tarapyndan açylypdyr. Emma tiz wagtdan öwgüli kasydalaň deregine oň genial galamynyň aslyndan agyly mersiýalar çykyp başlaýar. Iliňkini öwüp arşa çykaran şahyr özüniňkileň agysyny aglamaly bolupdyr. Ilki Muhammet Hasanyň, soň Ahmet şahyň uly wadaly çagyryşyna seslenip ata çykan Çowdur han, Öwezgeldi ýaly türkmen serkerdeleri, Abdylla, Mämmetsapa ýaly ýönekeý türkmen esgerleri türkmene ýakyn geljekde-de, uzak syýasy geljekde-de hiç hili peýda bermedik söweşlerde wepat bolýar. Magtymguly öz ýowuz dessanyny biçmäge mejbur bolýar. Köp okan hem köpi gören Azadyň Arzuwlaryma begi, hany, soltan diýen sözleri öňdengörüjilik bolup çykýar. Bu dogry. Ýöne agyp-dönüp, möwç urup ýatan durmuşa özüni uran Magtymgulyňky has dogrudyr. Galagoply döwür onda beýik şahyry, eýýamyň anyklyk dilinde sözläp, heňňamyň bakylyk syrlaryny açyp bilýän, durmuşyň janly anyklygyndan syzdyryp, Bakyýet kitabynyň täze hilini döreden şahyr kemal edipdir. Eger şol ýyllarda hem, şol pursatlarda ol ýöwselläp, çekinen, yza çekilen bolsady, onda türkmeniň buýsanjy bolan Magtymguly döremezdi. Diňe döwrüň, süňňüni elendiriji tolkunlaryny, seňselediji hem aýňaldyjy zarbyny ýüreginden geçirip bilenler beýiklik basgançagyna ýetip bilýärler. Döwri bilen kesişmeýän parallellerde ýaşaýanlardan, durmuşyň jümmüşinde ýaşaman ony diňe gapdaldan bir ýerden bukuja, asudaja, ýöne howasyz, ýagtysyz hem hereketsiz ýerjagazdan gorky we dilsiz-agyzsyz synlap gününi görýänlerden beýik şahyr çykmaýar. Zehin dänesinden beýik pikirleň, täze açyşlaň onuny diňe aňyň hem ýüregiň harazyny herekede getirýän durmuş akabasy işläp çykarýar. Ol undan adamzadyň ruhy höregi bolan mele-myssyk nan taýýarlamak işi bolsa diňe irginsiz zähmet bilen amal bolýar. Döredijilik jöwdanlygynyň, sungat bakylygynyň ýeke-täk syry bar. Ýazyjy janly durmuşyň gapdalynda Bijan pisintlikde gün geçirmeli däl. Ol döwrüniň içinden parran geçmeli. Şonda döwür hem bakyýet şekili bolan kalbyň içinden parran geçip, oň döredijiligi görnüşinde bakylyk derejesine eýe bolýar. Magtymguly halypalar diýlende Döwletmämmet Azadyň gapdalynda ýene bir üýtgeşik şahsyýet peýda bolýar. Ol, Durdy şahyr. Az sanly, ýöne ajaýyp goşgular saklanyp galan Durdy şahyr Magtymgulyň beýikligine şeýle baha beripdir, Meniňkini ýel alar, sil alar, seniňkini il alar. Megerem, Magtymgulyň kimdigine ilkinji bolup göz ýetirenem şoldur. Beýiklige ilden öň akyl ýetirmek üçin üýtgeşik adam bolmaly. Ýöne şol halypaň ähmiýeti ýokarky baha bilen tükellenmeýär. Magtymgulyň Magtymguly bolmagynda sopuçylyk diýilýän her taraply hadysaň adatdandaşary ähmiýeti bar. Muny oňa öwredenem Durdy şahyrdyr. Muny halypa şägirdiň aýdyşyklary, taryhy rowaýatlar şeýle-de üns edilmeýän bir maglumat açyp berýär. Ondan owal bir zady aýtmakçy. Alymlarymyzdyr okyjy köpçüligi Magtymguly sopuçylygy her hili kitaplardan okap öwrenendir diýip göz öňüne getirýärler. Bu dogrudyr, ýöne ol hakykadyň ýarsy. Eýse beýleki ýary şahyrymyzy tanamakda has möhümdir. Türkmen genisi sopyçylygy, ilkinji nobatda, durmuşdan öwrenipdir. Ony ilki bilen durmuşdan alypdyr. Çünki, on sekizinji asyrda sopyçylyk türkmeniň ruhy, ahlak hem gözellik ýaşaýşynyň düýpli faktorydy. Oň ýöne bir intellektual däl, eýse irrasional durkunyňam giň bir şekilli. Ol milletiň ynançlarynyň, ýaşaýyş hem bakylyk pelsepesiniň örküdi. Oň däp-dessurynyň, folklorynyň, metafizika aňlatmalarynyň, gündelik ýaşaýşynyň ruhy özendi. Magtymguly beýik milli şahyr hökmünde, milletiň juda çuňluklarda ýatan barlygyny aňladyjy hökmünde mundan sowlup geçip bilmezdi. Degişli kitaplary bolsa ol diňe bu milli ruhy, durmuşy hadysaň çeşmelerini hem nazaryýetine has oňat, ylmy akyl ýetirmek maksady bilen okap özleşdiripdi. Indi bolsa Durdy şahyr bilen baglanyşykly üns edilmeýän bir maglumat hakynda. Gerkezler öz aslyny ene tarapdan, on dördünji asyrda Balkan eteklerinde ýaşap geçen Gözlata bilen baglanyşdyrýarlar. Gözli ataň gönden-göni neberesi bolan Durdy şahyryň şyh lakamyny almagy Jähriýe atlandyrylan ata zikri bilen baglanyşyklydyr. On sekizinji-on dokuzynjy asyrlarda günorta-günbatar Türkmenistanda gaty rowaç bolan sesli zikir Jähriýe Hojaahmet Ýasawdan gaýdyp, ol häzirki wagtda dünýewileşip, küştdepdi halk tansyna öwrülipdir. Sesli zikirde oguz türkmenleriň yslamdan ozalky şamançylyk dessurynyň alamatlary örän oňat saklanyp, muny ýerine ýetirmegiň berk düzgünleri, talaplary bolupdyr. Ilkinji nobatda hem zikiri ýerine ýetirmeli şahyslaň kesgitli düzümi hem-de olaň kesgitli wezipesi bolupdyr. Birinji, pata beriji. Örän köp bilýän, şamançylyk tekstlerden oňat baş çykarýan, köp okan işan bolmaly. Zikri mahaly ýerine ýetirilýän tekstler esasan Ahmet Ýasawynyň, Mahmut Gaýyzynyň, Baba Rahym Meşrebiň, Şemis lakamy bilen ýazan beýik rumynyň Fizulynyň, Hoja Hafyzyň, Sopy Allaýaryň, Bahaweddin Nagşybendiniň gazallaryndan ybarat tekst bolup, olary pata beriji saýlap alypdyr. Ol şeýle-de zikre gatnaşmaly adamlary saýlapdyr. Ikinji. Hapyz ýa-da gazalçy. Zikriň tekstlerini solist ornunda ýerine ýetirýän gazalçyň oňat sesi bolmaly. Ol degişli gazallary ýatdan bilmeli. Adatça, bir zikirde birnäçe gazalçy çykyş edip, olar biri-birini çalşyp durupdyrlar. Üçünji. Zikirçi. Gazalçyň gapdaly bilen köpçülikleýin ses çykarýan Huwa ýaly sözleri gaýtalaýan raksyň düzgünlerini oňat bilýän köpçülik topary. Dördünji. Şyh. Raksy esasy ýerine ýetirýän, hereket edýän adam. Oň raksy gazalçyň we zikirçileň ritmine laýyk gelmeli eken. Şeýh diňe atalardan bolup bilipdir. Adatça bir zikirde sany ikiden köp bolan şeýhler özüňi ýere urmak, çatmadan böküp geçmek, çapak çalmak, közüň üstünde aýakýalaň gezmek ýaly hereketler edipdir. Muň manysy öz güýjüňi, keramatyňy görkezmekden ybarat eken. Näsagy bejermek üçin guralan zikirde esasy orun şyha degişli bolupdyr. Durdy şahyryň şyh lakamy hut şu ýerden gaýdýar. Muň özi zikir diýilýän täsin hadysanyň Magtymguly üçin baryp ýatan adatylyk bolanlygy. Şahyryň özüniňem megerem zikirçi ýa-da gazalçy bolup, şol dessura gatnaşyp görendigi baradaky pikire iterýär. Gazalçy Magtymguly, zikirçi Magtymguly zikiriň düzgünine görä, Şyh Durdynyň görkezmeleri boýunça hereket edýär. Oň özboluşly manydaky okuwçysy, şägirdi. Edil şoň ýaly, şygyr tekstlerinden hem rowaýatlardan görnüşine görä, ol Durdy şyhyň şygyrýetdäki şägirdi. Bu beýik şahyryň şahsyýetine degişli bir aýratynlygy açýar. Sopuçylykda Magtymguly türkmen durmuşy bilen gönden-göni baglanyşygy bolmadyk haýsydyr bir intellektual bigäneligi alamatlandyrýan kitapdan däl-de, türkmen durmuşynyň özünden, oň adatylygyndan hem günde-günaşalygyndan ruhlanandyr, ylhamlanandyr. Eýse, öz ýanyndan, barypka, on sekizinji asyr türkmen durmuşynyň bu özboluşly adatyny, ýazyjylyk hyýalatyny işledip, göz öňüne getirip otyrka, Bu hadysany öz asyl başgalygynda, janlylygynda hem örän düýpli ruhy-emosional manylylygynda ekranda ýa-da sahnada gaýtadan dikeldip biljek režissýor ýokmy diýip göwün ýüwürtdim. Çünki bu we şuňa meňzeş hadysalar diňe Magtymgulyň däl, eýse beýleki şahyrlarymyzyňam milli ruhy durmuş diýilýänliginiň hut öz ahbetin. Şahyra terjimahal gerek diýilýäni, beýigi beýik edýän baý, özboluşly, gaýtalanmaz durmuş gerek diýildigidir. Ýaňky göz öňüne getirmeler bilen Magtymgulyň pata goşgularynyň mazmuny Turgul diýdiler, Ýar biziň sary, Uçdum ýaranlar, Külahly geldi ýaly onlarça şygyrlarynyň mazmuny bir tarapdan janly milli durmuşyň, Beýleki tarapdan şahyryň şol durmuşy täzeden döredijilikli, dikeldiji psihologiýasynyň aýratynlyklaryny görmäge mümkinçilik berýär. Ol mazmun, ol waka janly durmuş bilen dörediji aňyň täsin, intellekta hem logika sygmaýan utgaşmasyndan kemala gelipdir. Beýik sungatyň tebigaty şeýle, ol ýalaňaç durmuşyň poeziýasy, Kölegesi, eşiksiz suraty däl, ýöne ol boş, boz ýerden alnan oýlap tapma, fantaziýa-da däl. Sungat, durmuşyň janly adatylygyndan hem panylygyndan ylhamlanan şahyr kalbynyň özboluşly döredijilik gurby arkaly, şol adalatlylygy täsinlige, panylygy bakylyga öwürmek işidir. Bu arkaly bolsa, barlygyň täze çäkleriniň hem gözýetimleriniň açylmagydyr.